biex tagħmillu l-ħalib, u fuq il-kaxxa tara raġel bilqiegħda. U di qaltlu, Missi, xi trid? Qallha, Le xejn, binti, naqra kafè. Sakemm marret fil-kċina u ġie, iżda r-raġel ma ratux. Lanqas laħaq sebaħ li ma qalitx lit-trija. U daqshekk damet toqgħod hemm ommi għax bl-affarijiet li beda jagħmlilha kellha titlaq il-b'fost bilfors 'il barra. Ara. Daqqa jwaqqagħlha l-lampa, daqqa jfissku wara l-bieb fuq is-siġġu jiġri minn naħa għall-oħra u ma jaqax, darb'oħra għadha kemm lestiet ix-xafunier tal-platti, farfritu u lestietu. Qalibulha wiċċu 'l isfel mal-art. Hawk baqgħet jippersegwitha sakemm telqet minn dak il-post. Dak li naf li kienet tgħidilna ommi.
Meta kienet torqod miegħi il-mamà fil-għaxija, imma dak dejjem fil-għaxija kien jagħmilha, kien jagħmel ċertu ħsejjes, qisek qed tisma' ħafna jien skont jien huwa l-ħares u kienu jsiru ċertu ħsejjes ejja ngħidu hekk li int isek qed tisma' ħadith ta' taraġ minn dak li konna nagħmlu qabel fit-twapet tat-taraġ jitħabbat ma' xulxin, jiġifieri ħsejjes ta' ħadid li jien għalija personali kont nassumi dikinhar li hekk bħallikieku xi ħadd għandu ħafna ħadid ta' taraġ f'idejh u qed iħabbtu ma' xulxin. U l-mamà kienet tagħmilli imma dawn xi ħsejjes huma? Kont ngħidilha din il-ġarra tagħna ma qed taqla' l-tapit tat-taraġ għax qabel kulħadd kważi kien bit-tapit fit-taraġ jiġifieri ma kienx ikun tal-irħam jew xi ħaġa insomma. U hi kienet tagħmilli iva di għal bħalissa tħallih u jien f'qalbi kont ngħidilha u dejjem meta tiġi int? Imma ma kontx ngħidilha sewwa għax dejjem meta kien ikun hemm hi kien kienu jsiru dawn l-affarijiet. U intom kontu tisimgħu l-ħsejjes bla ma taraw xejn jiċċaqlaq jiġifieri. Xejn, assolutament xejn.
Konna noqogħdu f'dar ta' Darjal il-Ħamrun, rib Santa Venera, u kien hemm wieħed fettillu jagħmel suwiċidju u miet. U d-dar ġiet battala u għamilna l-offerta u rnexxiet li ħadniha aħna. Morna noqogħdu fiha u qal l-ewwel kollox sew. Mbagħad wara xi xahrejn oħti Mary kienet tidħol fil-kamra tal-banju, dak iż-żmien ma kinitx kamra tal-banju moderni bħal ma għandna llum, u faċċa tal-kamra tal-banju kellna bħal ċomnija, dari kienu jużaw ċomnija, u taħt iċ-ċomnija kienet tilmaħ bniedem. Kokka u qiegħed b'idejh hekk quddiem wiċċu. Isu qed jitlob.
Isu qed jitlob.
U dik kienet titwerwer, tgħajjat kemm tiflaħ, ommi titla' tiġri u ma tara xejn. Toħroġha minn xaft tal-marju, tniżżilha isfel u isu ma ġara xejn. Filgħaxija jiġi l-papà mix-xogħol, il-mamma kienet tgħidlu, X'rat Mary? U dak kien jagħmilha, Vitor, jien nibża' nitla' waħdi bil-lampa għax hekk kemm-il darba nara xi ħaġa jien nitfaħħielu U naħraq kull m'hawn. Kellna kelb, kull xi nipettillu jippinna u jitla' jiġri fuq. Joqgħod idur b'har kmamar, jirrabja bħal speċi, jinbaħ u jerġa' jinżel 'l isfel.
Dak iż-żmien konna nagħmlu l-bennina, min hu mhux żgħir jiftakar bennina x'inhi, però intom iż-żgħar naħseb jien kienet tkun xi ħaġa tagħmilha f'rokna. Tagħmel ganċ ma' naħa u ganċ ma' oħra, tagħmel ħabel u tagħmel speċi ta' biċċa l-iżgħar insomma fejn tqiegħed il-baby. U dik kienet tkun fonda, kienet tkun fonda speċi daqs ngħidu kott tal-lum jew pram, kienet tkun fonda ġifieri. U dik iż-żmien it-tfal, jiġifieri meta kienu jitwieldu ma kinux qishom ikunu bħal tal-lum fejn nafin la kienu jiftħu għajnejhom la kienu jinqalbu u jitqallbu hawn u hemm. U dit-tifla ħsiltha insomma dil-baby u ħallejtha ġol-bennina u kien għad kellha lanqas kien għad kellha three weeks, żgur li le, ma kienx għad kellha three weeks, jiġifieri ara kemm ma kinitx iddur. U dan ħallejtha hemm jien, inżilt it-taraġ, kulma kelli tmintax-il tarġa dritti, u mbagħad kelli t-tnejn kif jispiċċaw, tnejn oħra. U mort għand tal-grocer li kienet faċċata tiegħi, ma kinitx xi triq twila, jiġifieri eżatt faċċata kemm nagħmel naqsa naqsa mit-triq u dana. U jien tal-grocer għedtilha tini, għedtilha għaliex ħallejt il-baby waħedha. Infatti miskina malajr tatni, u kif ħriġt m'għand tal-grocer, kienet niżla l-kuġina tiegħi. U qaltli, Kif inhi l-baby, insomma? Mbagħad għadtilha ara għadtilha inti minn meta ġejt għadek qatt ma rajtha, għadtilhi idħol araha miegħi. U daħlet. U kif dħalna mill-bieb ta' barra, bdejna nisimgħu dit-tifla sejra ga, ga hekk, qisha qed tgerger hekk, però ferħana, mhux tibki, bħalma jagħmlu l-babies. U jien għadtilha, għadtilha Madonna Santa, għadtilha, dit-tifla kif qed nismagħha minn hawn jien? Qaltli int fejn ħallejtha? Għadtilha fil-bennina, di l-kuġina tiegħi kienet taf fejn għall-bennina, jiġifieri għax ġieli ġiet għandi. U jiena taħt ngħidlek, għad ta' naħseb, ġie r-raġel, qattilha u biex tingħaqadha, refagħha mill-benniena u qiegħed biha isfel. U sadattant dħalt fil-kamra tal-ikel u qed ngħajjatlu, qed ngħidlu Ton, Ton. U kelli taħt it-taraġ u għadtlu Ejja, Ton, għadtlu toqgħodx tiċċajta, f'hekk għamiltha t-tifla. U sadattant it-tifla għadha bl-istess b'gengina hekk, tagħmillek ga, ga hekk. U dħalt taħt it-taraġ u da' r-raġel u dit-tifla ma narhom imkien. Hi għadtilha Madonna, imma int qed tismagħha bħali, t-tifla qiegħda hawn isfel. U l-kuġina qaltli, Vera, qaltli t-tifla qiegħda hawn isfel, qaltli fejn qiegħda imma. Għadtilha jien ma nafx fejn qiegħda. U kif se nitilgħu tlajna ż-żewġ tarġiet u se nduru biex nitilgħu dawk it-tmintax li qed ngħidlek kelli dritti, allura qa ma rfistiex dit-tifla x'kienet fl-aħħar tarġa, mixħuta wiċċha 'l fuq u tgerger hekk, jiġifieri mhix tibki, mhix muġugħa xejn. Hi lanqas kellha tliet ġimgħat. Lanqas kellha tliet ġimgħat. U jiena speċi ħadd qata' dak il-ħin, ħadd qata' u dit-tifla kif ġiet hawn speċi jiġik f'rasek, kif ġiet hawn. U dil-kuġina qaltli m'int issa terfagħha. Għadtha ħa ngħidlek għadtha erfagħha int, qaltli mela x'nagħmel? Għax sadattant di tberren f'rasha li di xi ħaġa mhix B'għadd terfajtha u tellajtha fuq u flok m'għamiltha fil-bennina issa tinsiex li biex nagħmilha fil-bennina di trid titla' tmintax-il tarġa. Tidħol fil, dil-kamra li qed ngħidlek il-loġġa, terġa' tidħol fil-bedroom u terġa' timxi daqs kemm imxejt biex wasalt fit-taraġ mill-kamra tal-loġġa, jiġifieri kien hemm tul. Kieku stess dit-tifla waqgħet mill-benniena, nassumi hi li kienet se tibqa' taħt il-benniena, fl-art. Ma kinitx tista' tikkrolja biex tiġi dak it-tul kollu sakemm tasal fit-taraġ. Ifhimni, għax kieku forsi bniedem jgħid, din ma setgħetx, ikkroljat. u waqgħet, waqgħet mill-. Però impossibbli.
Impossibbli għax. Għax anki kieku ġara hekk kienet tibki jew tweġġa'. Dik waħda. U t-tifla ma kinitx għadha laqqas biss titqalleb. Aħseb u ara kemm tikkrolja.
Raħħija kien għadu żgħir daqshekk. Par għajnej daqshekk. Ġibnieh minn San Ġiljan għax aħna minn San Ġiljan. Iva. U Alla u niżel hekk daħija. Qaltlu x'għandek? Beda jorok għajnu. Alla nnunu daħħallu l-bastun hawnhekk, da San Ġużepp li kont rajt jien stess, issu San Ġużepp insomma. Ma San Ġużepp mhux kellha statwa. San Ġużepp ma jdaħħalx, iva. L-istess wieħed li rajt jien, u lili hekk rajtu nieżel. U mbagħad qed ifhemni ħija, qalli kif kont niżelet ħareġ minn hemm u qalli ieqaf hawn, qalli u agħmilli hekk. U jiena nżilt niġrilu niġri biex imbagħad, skużi għidtlek bħalma għidtlek li se nagħmillu, sabbatni u ommi baqgħet tibki. Tarani Nola, dik veru ta' u ma weġġajx, ta? X'hekk taqa' daqra hekk ukoll ta'. Nola nqtajt mill-art.
Sabtek mill-art għal dak, eh. Eh bdejt. Jiġifieri jien għalhekk għax ġara lili nnifsi u ma nistax ma nemminx jiena. Temmen li jista' jkun possibbli li jibqgħu jidhru, li għadhom jidhru dawn ir. Jien issa naħseb li nqatgħu għax la ma rajthomx jiena, ma naħsibx li biż-żwieġ sar xi miraklu. Imma għaliex taħseb, Sinjura, li qabel kienu jidhru dawn. Għax jiena naħseb li dawk kienu erwieħ jew kienu. jaqtluhom. Jew flus moħbija. Jew, jew flus mo, imma l-flus moħbija mhux se jagħmlu mirakli. Dik ir-ruħ tħallmek biex tgħidlek jagħmel hekk, forsi kien hekk un Tork ukoll, ma nistax nafu, u għalhekk naħseb jiena. Jiġifieri da Torok li rajt int qatt ma kont tibża' minnu, mhux hekk?
Le, le.
Jgħidulek u xi. Tant huma gustużi, iktar li kont nibża' minn xi Tork tal-ħabbażiż. Billi kont nibża' minnhom u. Sara Kizme qed issemmi t-tort tal-ħabb għażiż. Dana ttina idea daqsxejn ta' x'kienu dawn. Jien ma niftakarhomx. Dawn jgħidu kienu għandu jkunu l-għanaf jiġu mill-Lexandra qas naf minn fejn. Inti tiftakarhom?
Niftakarhom, iva.
X'kienu jagħmlu dawn? Tlieta dak il-one farthing jiġifieri u. Iva, kienu jiġu, kien ikollu dak it-turbat ma' rasu, kien ikun qisu bid-dublet u faxxa. Għax jien niftakarhom sewwa. Jifer kien hawn it-Torok.
Illum iġibni għand is-Seventy jiena, tah? Kien hawn it-Torok Malta u x'hekk dawn, ha? Allura dak li kont tara inti kienu bħal dawn it-Torok hekk jiġifieri?
Imma insomma, imma dak kien ikun mhux bid-dubliet li kont nara jiena, kien ikun bil-qalziet.